La slaman-nwen. Qqaren duni tama axxam n snat wura, akcem sya, ffeɣ sya. Win iffɣen seg uxxam-is ɣer berra, yettaǧa deffir-s ddunit n laman deg wayen ilan d ayla-s, itteffeɣ ɣer ddunit n ccek, anida ulac laman. Deg wayagi, ittaf iman-is deg lxuf. Lameɛna, win i keččmen s axxam-is si ddunit yettaf dinna lefraḥ imi yettaǧa lxuf d ccek deg berra, ikeččem ɣer uxxam n laman. Akka agni, mi ara yemmet lmumen n tidet, itteffeɣ si ddunit n lɛatab, lxuf d unezgum, ikeččem ɣer rraḥma, ikeččem ɣer tanezduɣt i ihegga fell-as Rebbi, anida tella lehna d lefraḥ. Almumen itteklen ɣef Sidna Ɛisa i leslak, ur ittagad ara lmut, ala xaṭer ittkel ɣef win inan nekkini d amezwaru d angaru d lḥi. Uɣaleɣ mmuteɣ. Aql-i ddreɣ seg lqurun ɣer lqurun, sɛiɣ tisura n lmut, d tanezduɣt n lmegtin. Mi d-yeḥya Sidna Ɛisa seg lmegtin, yenna-yasen i wid i t-itebɛen, Ur ttuqqimet ara anezgum, tumnem s Ṛebbi, amenet yis-i diɣen. Llan aṭas timezduɣin deg uxxam n baba. Aql-iyi tedduɣ ad awen-heggiɣ amkan iwakken ara tilim yid-i dayem. Kunwi ttḥessisen iḍ-agi? Bɣiɣ ad awen-d-smektiɣ belli ila uzekka, ila diɣen uẓekka. Kunwi qqaren azekka ad nruḥ ɣer temdint lflani ad nesɛeddi dinna yiwen useggas, ad neṭṭejar ad nerbeḥ. Ur teɛlimem ara acu ara yeḍrun azekka. imi d acu-tt tudert-nwen kunwi d iragu n lqaɛa ibanen i cwiṭ lweqt dɣa xfan alaḥbab ur ilaq ara imeslayen-agi ad ilin d ssebba ur nezgum fell-awen lxaṭer ma tefram kunwi d rebbi yeɛni ma tqeblem sidna ɛisa ifka temgerṭ-is d lfedi i d-nubat-nwen lmut ad tuɣal fell-awen ḥaca tewwurt

llan wid iḥeqren tudert-nsen qqaren lmut axir wid iqqaren ayagi acḥal d abrid mi ara awḍen ɣer lmut ttagaden-tt rebbi ittakeɣ tudert ṣṣeḥḥa deg ddunit iwakken ara nerbeḥ deg-s igad iqqaren lmut axir ur ssinen ara lmeɛna n tudert s ṭaqa tudert-agi ittak-itt rebbi i wid iteddun yid-s di lmeɛcra lameɛna ur nezmir ara ad neddu d Ṛebbi di lemɛaceṛa ma netteddu di lfesad d zzhu. Fi ddunit tura, llan aṭas izedɣen lwaḥid mebla ma zewjen, acḥal d abrid iga dagi ur ttaggaden ara Ṛebbi, ur uminen ara awal-is. Awal-nni yumer-asen i urgaz d tmeṭṭut ad zewjen uqbel ara idiren lwaḥid. Win ixulfen lameṛ-agi, Yettawi ɣer uqerruy-is ala ccer. Yettawi ɣef wat uxxam-is lmizarya. Amek ara yaf lefraḥ win yettxalafen lqanun Rebbi? Amek ara yesseḥfeḍ i warraw-is abrid lḥeq? Win ileḥḥun akka agni di lefsad, yesɛa lḥeq ad yugad lmut. Imi yettwakteb zanniyat lkufar, amur-nsen ad yili di lebḥer iceɛlen s tmes d ukubri.

ittweg mara yeqreɛ iman-is deg wawal rebbi mkul yiwen ad ibedd weḥd-s zdat rebbi ass lḥisab ɣef ayagi ilzem-as i mkul yiwen ittḥessis niḍagi ad iheggi iman-is i wass-nni imi acu d tudert-nwen Mkul yiwen, tudert-is, amir agun lqaɛa ibanen i cwiṭ lweqt, dɣa xfan. Anwa izemren ad yini azekka ad xedmeɣ akka d wakka? Anwa izemren ad yini s teḥqiq? Mazal ad idireɣ azekka. Acu ihi, i s-ilaqen i mkul yiwen ad yili di tikli-ines. Win iteddun d Rebbi, win ittqelliben lɛaḍima Rebbi, wayen akk ixeddem, ur ittagad ara lmut.

tudert n ccarika d wiyaḍ yelzem-as ihi s wayen yumi yezmer ad yeddu di lemɛaca mačči kan d rebbi lmeɛna s watmaten izdiɣen s warraw-is d tmeṭṭut-is ɣer lemɛalem-is di lxedma-s deg lbiɛa u ccreɛ deg uxelleṣ d leqrama zdat lḥakem n tmurt ula zdat yiɛdawen-is lxatima tikli-ines ad tili d tin yuklalen

yettwakteb qerbat ɣer Ṛebbi dɣa ad iqerreb ɣur-wen abrid n bunadem mi ara s-yeɛjeb i Sidi Ṛebbi ad yessemṣellaḥ yid-s ula d iɛdawen-is ila zik yiwen ṛsul n Sidna Ɛisa yennan ɣur yettḥeqiq la lmut la tudert la lmalayek la lḥekumat la leḥwayeǧ n tura

Aql-i ddreɣ seg lqurun ɣer lqurun, sɛiɣ tisura n lmut d tanezduɣt n lmegtin. Inardiɣen nekkini d ḥaggu d tudert, win yumnen yis-i ad yidir ulama yemmut. Win iddren yumnen yis-i ur yettmettat ara maḍi. Lmumnin n Sidna Ɛisa, wid yetteklen fell-as i leslak ur ḥezznen ara amenyeḍ, ur nesɛi ara timerjiwt. lxaṭer ma numen immut si nɛisa yerna yeḥya-d seg lmegtin akka agni diɣen lmumnin n si nɛisa yemmuten ad ten-yawi yid-s imi si nɛisa s iman-is ad iṣub seg igenni ɣef azwir-a ad ḥyun lmegtin lmumnin-ines immuten ubeɛd nukni s lḥagtin ara yeqqimen ad nettwarfed akk sdukli yid-sen ɣer usigna ad nmager ssid-nneɣ di lehwa Akkagni, ad nili dayem yid-s. Wid yetteklen ɣef Sidna Ɛisa, mṣebbren way gar-asen s imeslayen-agi, ur ttagaden ara lmut, la lḥisab, lxaṭi ddnub-nsen ikkes. Ɛni tellam gar yiseɛdiyen-agi? Neɣ mazal? Awal Rebbi yessefhem-aɣ belli lmumen tidet ad yili ɣer Rebbi akkin lmut. Lmeɛna, isfehmeɣ diɣen belli ur ikeččem ara maḍi ɣer lǧennet ayen yumsen, la win ixeddmen lkrah d lekdeb. Anwa izemren ad ikcem ihi? Anida-t win ur neskaddeb ara deg ddunit? Ulac aḥeqqi izat Rebbi ula d yiwen. Ittfakdeb s niɛam Rebbi ay tettuselkem s laman. Ayagi ur d-itekk ara seg-wen, seg-k Rebbi. mačči s lxir ixeddem bunadem iwakken ula yiwen ur ittzuxxu idammen n sidna ɛisa yaɣ ittṣfin seg ddnubat-nneɣ akk kečč neɣ kemini ittḥessisen ma tumneḍ imut sidna ɛisa deg umkan-ik ma tumneḍ ixelleṣ ṭṭlaba-k n ddnub iwakken ad tessuserḥeḍ s wawal n sidna ɛisa ad tesɛuḍ tudert n dayem ur tettbeddiɛeḍ ara ɣer lḥisab d lɛaqab lameɛna ad tɛeddiḍ seg lmut ɣer tudert d tidet ddunit-agi am uxxam n snat tewwura kcem sya ffeɣ sya lameɛna keččini ay amḥas mi ara teffɣeḍ s tewwurt n lmut tzemreḍ s laman deg sin ɛisa ad tkecmeḍ imiren ɣer rraḥma-ines mebla lxuf Yenna-d Sina Ɛisa i wid yetteklen fell-as, Aql-i ddreɣ, sɛiɣ tisura lmut d tanezduɣt n lmektin. Ruḥeɣ ad awen-heggiɣ amkan, ad uɣaleɣ, ad kun-awiɣ ɣur-i, i wakken ara tilim yid-i dayem. Yemkin yella yiwen yettḥessisen iḍ-agi yeɛyan deg iman-is, yeɛyan deg ddunit-agi.